Ɛɛ ebi reka sɛ Ghana abakɔsɛm mu no, yɛn nso yɛpam ahɔhoɔ pɛn? Ɛne yɛse dabi, ɛnyɛ nokorɛ. Ɛneɛ na yɛ akyinnye akyinnye, na yɛse ok, nokorɛ bi a ɛwɔ mu no, yɛto nsa frɛ sɛ bra na bra bɛma yɛ Ghana nso abakɔsɛm, ɛba no xenophobic attacks yi a, anyɛ bi a ɛyɛ nokorɛ sɛ Ghana ha, yɛn nso yɛ go through I mean saa xenophobic attacks yi bi mu da anaa? Meda ase. Ɛyɛ the year 1969 Towards the end of sixty nine no ara na yɛde Professor K. Buzi a ɛde sii akonnwa so. Wɔn a ɛtuu Nkrumah no tuu no nineteen sixty six. Wɔn dii almost three years wɔ akonnwa so ɛna yɛ hande over de maa ɔman no. Yɛ hande over de maa Professor K. A. Buzi ano ɛna ohu no sɛ Nkrumah nyɛ obi a ɔkɔɔ IMF, wankɔ IMF ankɔ ankɔgye sika. Kwame Nkrumah nso yɛ Pan Africanist, nti ɔma abibifoɔ nyinaa bɛguu ɔman USA mu a wɔyɛ adwuma, Ghanafoɔ nso tumi tu kwan kɔ wiase baabiara. Ɛno akyi no, ɛnam sɛ Ghana ne Nigeria, Gambia, Sierra Leone ne yɛn nyinaa yɛ Britainfoɔ colonies no, British West Africa. Enti saa aman four wei, na obiara tumi tu kwan kɔ ne yɔnko man mu kɔ kɔdi dwa, kɔtena hɔ yɛ adwuma a ɛte sɛ nea wote wo ara wo kurom. Enti yɛwɔ din ankɛseɛ-ankɛseɛ bi te sɛ wote saa Harry Sawyer, Killer Pa Sawyer mo, eh, so many of these Ɛyi people from other countries ba abɛgu ha yɛ adwuma. Wote famous judge bi din Akinwumi, ɔyɛ Nigeriani a ɔba bɛtenaa Ghana ha na family no ayɛ te sɛ Ghanafoɔ. Saa na Professor K.A. Busia ba bɛtoeɛ simply because British West Africa no na ɛbom baako te sɛ ɔman baako, na nea enti a Sierra Leonefoɔ bebree baa ha no yɛ Fura Bay College, the only university then in West Africa. Na wobɛkɔ bɛwie no, wonnya adwuma wɔ Sierra Leone, na ɛsɛ sɛ woba Ghana. Afei Nigeria nso, firi teteete ɛhɔ nwo da, nti na ɔman wei mu na ɛyɛ fertile a ɛma obiara ba bi. Nti at the time a Professor K. A. Buzi aba bɛdii adeɛ no, na amanfrafoɔ bebree wɔ ha, titiriw Nigeriafoɔ wɔ ɔman weisei mu. Now Busia was the number one enemy to Nkrumah, nti adeɛ a Nkrumah yɛɛ biara n'adwene ne sɛ sɛ ɔsɛe no anaa ɔsakra mu. The first one, the whole of Africa aka abom sɛ yɛ faete apaitaet South Africa Budzi a bɛyɛɛ prime minister no ɔse dialogue Ghana deɛ ne South Africa bɛyɛ one and it was a big frustration at the international level because Ghana deɛ yɛn ne yɛlidi African unity ne biribia Nkrumah firi hɔ na wobaɛ wose South Africa foɔ bɛyɛ yɛn nuanom that means Mandela mo a wɔn mu dam ne ayi nyinaa ɛmfa Professor Budzia ho Adeɛ baako a afei ɔkɔ kɔ yɛɛyɛ a ɛhaw ɔman yi no nyinaa, ɔ devalue Ghana cedi no to the extent sɛ cedi no bɛyɛɛ sɛ paper bi wɔ international level. Nyɛ ɛno nko, factories a Nkrumah bie bie yɛn ani nnye ho, ɛse yɛ close close wɔn down, workers a ɛɛyɛ adwuma ɛse yɛ pam wɔn, yɛwɔ biribi de apolophysis, Ed. Wayi wɔn a ɛyɛ top managers five hundred and sixty eight very good Buzi apamo wɔn nyinaa case no kɔduru court ɛkɔduru court ɔse ɔmfa supreme court asɛm ɛnyɛ adwuma na the worst of all wobɛdi akonnwa no ɛnni boso mmiɛnsa. na Nigeriafoɔ especially ɛte yɛn man mu ha no, wohyɛɛ mmara sɛ wɔntu mfiri wɔn man no mu nkɔ within two weeks. Wow. Na ma menka asɛm bi mfa nkyerɛ wo sɛ Nigeriafoɔ no a na ɛte Ghana no. As at that time no. As at that time no. na ɔmo nte sɛ Nag Ghanafoɔ no a na ɛwɔ Nigeria in the eighties no a yɛpamo wɔn no. Ma menka the difference no. Ɛne sɛ Nigeriafoɔ no a na ɛte Ghana at that time no, na ɔmo abɛtra ha from colonial time nti na ɔmo te ɔman no mu te sɛ ɔmo yɛ Ghanafoɔ. Nti yɛpam ɔmo a ɔmo kɔ no nyinaa no, sɛ na ɔfiri Tamale na ɛkɔ a, ɔka Dagomba ne Hausa dada. Ɔfiri Nkran na ɛkɔ a, ɔka Nkran. Wɔfiri yɛfrɛ no sɛ Takoradi anaa Cape Coast ɔka Mfante, ɔfiri Kumasi ɔka Twi. Ɛma wɔn produce nkurɔfoɔ a wɔbɛyɛɛ Ghanaian citizens a hwɛ obi te sɛ Alhaji Gbademosi, ɔbɛyɛɛ headmaster Tamale Secondary School ɔtee RTU. Hwɛ obi te sɛ Sule Shitu, one of the finest Ghanaian boxers. Hwɛ obi te sɛ Muda Lawal, black star defender. Eh bɛ nkaeɛ de da nkaeɛ de Olympics ɛm sɛ wode hɔ a mɛto hɔ na wusua oh ya me koraa na mesua na na ɔmbɔ bɔɔ paa na membaeɛ koraa eh hwɛ yi eh kɔtɔ Africa's best player 11th African Cup of Nations yɛfrɛ no sɛ eh Golden Boy Abdul Razak yeah. wɔn nyinaa wɔn nyɛ Ghanafoɔ dabi dabi dabi dabi but parents or grand parents abɛtena ha ɛna buzi ase ɔma ɔmu two weeks ɔmu nkɔ those people were not labourers ɔmu yɛ land owners ɔmu yɛ landlords nti what he did was that yɛtu nkroma na ɔyɛ oppose opponent to kwame nkroma na nkurɔfoɔ de ne susu kwame nkroma nkroma yɛ dr kwame nkroma wɔyɛ dr k buzia ɔsan kyerɛ adeɛ university waduru the highest level a ɔyɛ professor na ɛsɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɔkyerɛ sɛ ɔsene Kwame Nkrumah. Deɛ Osagyefo ayɛ no, wantoa so, ɛyɛ sɛ ɔsɛe no koraa. Nti ne deɛ ne sɛ wɔpamo Alatafoɔ nyinaa de afiri wɔn man mu na wɔama Ghanafoɔ ani agye. Adɛn ntira? Wɔn businesses a ɛkuta wɔn nsam no nyinaa wɔde bɛma Ghanafoɔ just to please the people of Ghana. Mepakyɛw, that time no na Ghanafoɔ complaini about biribi anaa? Medase paa ne yɛ complaini about adwuma because waba bɛ devalue cedi no ɛma wo kra noɔma a woyɛ den a biribiaa sɛ devaluation wote aseɛ inflation kɛseɛ aba ayɛ mmerɛ inflation aba nti na frustration aba ɔman no mu Number two, factories a nkruma bi abieɛ no that's what I started saying, na w'aklosi klosi bebree down, amanfoɔ annya adwuma anyɛ, nti ne deɛ ne sɛ wɔn a na ɛyɛ business wɔ Ghana no, business nko ara ne adeɛ a w'ankɔ school a wotumi yɛ bi straight away, nti ɛsɛ ɔgye wɔn business no firi wɔn nsam, na sɛ Amanfoɔ reteam yɛn, ma menka asɛm bi mfa nkyerɛ wo, na Ghanafoɔ nnim store yɛ o, oo yɛse Kwahufoɔ dɛ yɛde yɛdi dwa, Kwahufoɔ yɛyɛ store mesrɛ wo aa, ɛyɛ Nigeriafoɔ na ɛbɛkyerɛ Ghanafoɔ, ne yɛnnim adeɛ a ɛfrɛ no store, and let me emphasize it, ne yɛnnim ɛho biribiara, yɛ ɛnka yɛ culture ho, Ghana culture no ɛno ne sɛ, te sɛ abɔfoɔ dwa, Thursday, Ghanafoɔ yɛn nyinaa bɛhyia, wɔgye ne dwa na ɔde kɔ. Wɔtɔ ne bɔɔdeɛ, wɔatɔ ne kwadu, wɔatɔ ne nam, wɔatɔ ne sei. Nea ɔno nso de bɔɔdeɛ ba a, wɔtontɔn wie a, wɔatɔ ne nkyene, wɔatɔ ne nam, wɔatɔ ne ntoma, wa, na ɔkɔ ne baabi. Another week na wasan aba. Agorɔ Nkwanta dwa, Techiman dwa, Tamale dwa, Asesewa. Wote aseɛ? Yɛn deɛ no, ɛyɛ dwa da, dwa da, dwa da, dwa da. Nnoɔma no bɛsa one week na yɛasan aba. Na paa sɛ yɛabiebie stores no, ɛyɛ Nigerians na ɛbɛtena ha abiebie stores. Ɛnti Nigeriafoɔ no, wɔn no bɛ copy aborɔfo no sɛ Ghanani ɔnim store no adeban. And you have to say the truth. Ghanani nnim store adeban no. Na eh, buroni ne deɛ na ɛyɛ GB Olivant ne UAC ne UTC mu ne ade. Ɛna later Kwame Nkrumah de GNTC ɛbaeɛ. Yadeɛ ne sɛ ɔkɔ a ɔkɔtɔ adeɛ no bulk nti sɛ matches a wahu sɛ matches nea rubber no fam ho no ɛyɛ kɛseɛ paa bi a matches bɛyɛ ten or twenty pieces na ɛwɔ mu ɛyɛ cigarette yɛfrɛ bi embassy taska daba kings eh five five ne yɛ yɛ wɔ fa nom soma yɛ kɔtɔ bi ba box ne nyinaa na ɛhyɛ mu mako mako twenty nti wokɔtɔ berɛ wowɔ fa na wo papa ɔte ano so wate ase whisky ɔtɔ bottle Esi hɔ. Wote aseɛ? Ɛna Nigeriafoɔ no huu trick bi sɛ wei yɛ adeɛ a Ghanafoɔ no kɔ wura store no mu tɔ firi abɔ ɛɛ aborɔfo no hɔ. Yɛnim store ade ban. Nti Nigeriafoɔ no biebiee wɔn stores. Nti sigaret no a mese ɛhyɛ mu twenty no, woankɔ buroni no hɔ na wobɛwura Nigerian store no a, ɔno ne deɛ no, Wate twenty na no nti wo ba a otumi yi sigrɛt stick baako pɛ. Ɛno ne yɛfrɛ no alata dwa. Ɛno ne yɛfrɛ no alata dwa. Enti sɛ nkyene a ade na ɛhyɛ mu na buroni wakɔfa no kama ɛho fɛfɛɛfɛ no, alata ni wayi na ɔde konko de ato so ba a, ɛna ɔsa wɔ konko no mu ma wo. Ɔsa konko mu de ama wo. Matches a wate matches no ano, obetumi ayi matches baako. Majes adaka no ketewaa baako nye adaka kɛseɛ no a ɛkyɛn bɛ twenty na ɔde ama wɔn. Nti wɔn na na ɛyɛ alɛt adwa. Ɛna wɔn nya sika sisiisi adan nkɛseɛ nkɛseɛ nkɛseɛ, Accra New Town, wokɔ baabi te sɛ Takoradi, baabi de Lagos Town, wokɔ Tarkwa, yɛwɔ Alata Castle, Ɛwɔ Astoria Night Club hɔ na na mekɔ sukuu, elementary school. Wote ase? Enti Nigerians no a na ɛte a na wɔte wɔn ase yɛ adefoɔ. The next one, farming na wɔyɛ a, wɔnte sɛ Ghana a yɛn yɛtaa yɛ afuo bi a four five acres wɔse wɔayɛ adeɛ. Nigeriani bɛdɔ bɛyɛ hundred acres because wɔn man no so, wɔyɛ biribi, wɔyɛ no ankeseɛ ankeseɛ ankeseɛ ankeseɛ. Enti saa adeɛ wei a Nigeriafoɔ ɛɛyɛ wɔn te wɔn ase no ɛna Busia maa wɔn two weeks hwɛ obi a ɔkuta dan bi a ten wɔ Nkranan Kumasi obi a ɔyɛ landlord wɔ Accra ne mma ɛkɔ school wɔn nyinaa yɛ te sɛ Ghanafoɔ yɛ abɛn adwuma na wa classify wɔn sɛ wɔn nyɛ Ghanafoɔ biom obia ɛntu ɛnkɔ na me ma mo two weeks what will happen nti nɔkorɛ paa ɛwɔ mu a ɛsɛ sɛ yɛka na yɛsakra firi ho na ɛnyɛ sɛ ɛyɛ aniwu ne sɛ, Yɛpamoo wɔn na yewiaa wɔn agyapadeɛ nyinaa. Oh, yes! Yɛpamoo wɔn na yewiaa wɔn agyapadeɛ nyinaa, just to please the people of Ghana. Nea ɔmpɛ sɛ wobɛwia n'agyapadeɛ no, ɛdan te sɛ saa Peace FM dan wei a ɛsi ha no, na sɛ nka ne boɔ yɛ twenty million dollars a, Nigeria ni ɛsɛ ɔtɔn no hundred thousand Ghana cedis oh. sɛnea ɛbɔ biti saa two weeks no anyɛ saa yɛbɛkye no de no atom. Wapam nipa no awie a ɔkɔ. Look at what we did to them Wonim sɛ menfa book mfa nkɔ station biara o. Ɛnnɛ deɛ ɔde bi aba. For the avoidance of doubt Mepakyɛw tie book yi a meba bɛ read yi Yɛnkɔ. bi. Book no din de General Acheampong, The Life and Times of Ghana's Head of State. Eh, author no, Baffour Agyeman-Duah a obiara nim sɛ ɔyɛ professor kɛseɛ wɔ ɔman weisei mu. Mepakyɛw, page 52, hwɛ nea author no, professor no, hwɛ asɛm a ɔka. Professor Buzi a Alliance Compliance Order no mepakyɛw hwɛ nea eh, eyi, ekyɛ, eyi, eyi ka ho asɛm, Professor Abaafoɔ Agyeman-Duah ka ho asɛm wɔ ha. Ɔse, The Alliance Compliance Order, which restricted non-Ghanaians from engaging in the retail and agricultural sectors, was the other immediate measure that had ramifications for the Buzi administration. The act did not only restrict but also

Wow na ayɛ sɛ wei no nyɛ bɔsiremu ka o yɛatwerɛ ho book bakyɛ ɔba ma meyɛ book no title no wiem for those who. General Acheampong, The Life and Times of Ghana's Head of State. Wow. Enti kwan a yɛfaa so a yɛyii Nigeriafoɔ nnuane, ɛna mese mekaa ne sɛ ɔte, yɛwiaa wɔn agyapadeɛ nyinaa.